Helo a chroeso i Philly Fest. Fy enw i yw Tamar Williams a dwi'n adrodd storis, a heddi mae gen i ddau stori i chi. Am yr stori gyntaf yn dod o amser maith yn ôl. Ac amser maith yn ôl, roedd hen ffermwr yn byw yn y wlad yn y mynyddoedd. A roedd yr hen ffermwr, doedd e ddim yn gyfoethog iawn, ond oedd digon o arian gyda fe, fel bod yn gallu cadw gardd lysiau lle oedd yn tyfu moron a thatws, ac hefyd un fuwch. Ac oedd yr hen ffermwr yma, oedd e'n licio ei drefn e, a phob dydd oedd e'n neud yr un peth, byse fe'n mynd at y fuwch, a'i godro hi, a wedyn cymryd y jwg o laeth hufennog, melys, a gosod y jwg ar stepen flaen ei ddrws ffrynt, tra bod e'n mynd ac yn palu yn ei ardd lysie. Nawr un diwrnod, dyna be nath yr hen ffermwr, godro'r fuwch, gosod y jwg ar y step, Ond pan ddaeth e'n nôl at y jwg, sylweddolodd e bod rhywun, neu rywbeth, wedi cymryd llymaid o'i laeth. Roedd modfedd o laeth ar goll. Nawr nid oedd yr hen ffermwr yn hapus, achos chi'n gweld, oedd hi'n gwybod yn union pwy oedd wedi dwyn ei laeth. Y tylwyth teg. A tywydd teg oedd bob amser yn dod ar draed bach dawel a falle'n cymryd crwst o fara neu'r afal olaf o'r goeden. Nawr chi'n gweld oedd yr hen ffermwr wedi anghofio bod y tywydd teg yn gwneud gwaith da, yn cadw ei wlad a'i fuwch yn iachus, ond doedd e ddim yn hapus, doedd e ddim am rannu ei laeth gydag unrhyw un. Diwrnod wedyn, nath e odro ar fuwch a rhoi'r llaeth ar y stepen, a phan ddaeth e'n ôl, oedd yr un peth wedi digwydd, yr un modfedd o laeth ar goll. Wel, digon yw digon, meddai'r hen ffermwr. Dwi'n mynd i ddysgu gwers i'r hen dywydd teg na, sy'n dwyn oddi wrtha i. Felly, y diwrnod wedyn, Nath yr hen ffermwr godro'r fuwch, cymryd y jwg o laeth hufennog melys, gosod e ar y step, a wedyn ymestyn i fewn i'w boced a chymryd allan llond llaw o halen. A gosod y halen yn y jwg. Bydd hwnna'n dysgu gwers i'r tylwyth teg, meddai'r ffermwr. Oedd e'n hapus iawn gyda hun, oedd e'n blês iawn gyda hun. A bant o fe, i balu yn yr ardd. Wel daeth y tylwyth teg, a'r draed bach dawel, gosod ei dwylo dros ochr y jwg a cymryd ei modfedd bach, a wedyn Poeri allan y llaeth halennog, a phoeri'r llaeth allan dros ardd lysiau'r hen ffermwr. A wyddoch chi beth? Ni dyfodd un llysieuyn byth eto yn yr ardd na. A dyna sut ddysgodd y tywydd teg wers i'r hen ffermwr yn fod mor hunanol a pheidio rhannu dim un modfedd o'i laeth. A dyna yw diwedd y stori gyntaf. Stori fer yw hynna. Mae gen i stori tam y bach hirach nawr i chi. A mae'r stori yma yn dod o Gernyw. A mae'r stori'n dechrau gyda cawr. Cawr ofnadwy. Bwm! Bwm! Bwm! Bwm! Enw'r cawr yma oedd Bwlster, a roedd Bwlster mor fawr a thair goeden un ar ben y llall, a roedd ganddo fe ddannedd enfawr fel darnau o gerrig, a thraed enfawr mor fawr a chychod. A ble bynnag oedd Bwlster yn cerdded, Byse'r tir yn crynu o dan ei draed, a byse popeth byw yn rhedeg oddi wrtho fe, achos os oedd e'n ymestyn ei law enfawr i lawr ac yn cipio rhywbeth byw, fel dafad, neu fuwch, neu plentyn, om, om, om, om, om, byse Bolster yn ei lyncu'n llwyr. Ac felly roedd pobl y wlad yn ofni Bolster yn fwy nag unrhyw beth, a bu raid iddyn nhw wneud rhywbeth sy'n nawr yn gyfarwydd i ni. Bu raid i nhw fynd i fewn i'w tai, cau'r drysau, cau'r ffenestri'n glep, ac aros tan bod y perygl wedi mynd heibio. A wel, ni gyd yn gwybod beth mae hwnna fel yn dydyn ni ar hyn o bryd. Nawr, Mewn un pentre bach, roedd merch o'r enw Agnes yn byw. A roedd y pentre yma wedi bod ar glo am wythnosau maith, achos roedd bolster yn cerdded bwm, bwm, bwm o amgylch y pentref, yn edrych am rywbeth i fwyta. A roedd pobl y pentref wedi gorfod cael eu drysau a'i ffenestri nhw'n glep ac aros mewn tu fewn, a roedd e mor ddiflas a mor ofnadwy. A mor dychrynllyd hefyd. A nawr, mi oedd Agnes. Roedd y pentref yma, chi'n gweld, oedd e reit ar bwys y môr. Rhyw hanner milltir oedd hi o'r clogwyni ac oedd Agnes wedi treulio o leia pob diwrnod o'i bywyd hi lawr ar bwys y môr. A doedd hi byth wedi gorfod treulio gymaint o amser yn y tŷ ar oedd e wedi diflasu'n llwyr. Ac un diwrnod, un diwrnod, aeth Agnes at y ffenest. Agor y ffenest, just un crac fach a... Oedd hi'n gallu aroglu'r môr. Oedd yr awel iach oedd yn dod drwy'r crac yn y ffenest yn dod a halen y môr gyda hi a penderfynodd Agnes Digon yw digon! Mae rhaid i ni wynebu'r hen gawr ofnadwy yma ac os nad yw unrhyw un arall yn mynd i wneud, fi fydd yn gwneud. Ac er chwaith y ffaith bod hi'n ferch fach, penderfynodd Agnes bod hi'n mynd i wynebu bolster y cawr. Felly, agorodd hi ei drws ffrynt a mas â hi i fewn i'r pentre. Ac oedd e'n od iawn cerdded drwy strydoedd ei fentre hi achos fi'n dawel fel y bydd. Pawb arall yn eu tai nhw. Neb allan yn chwarae, canu, dawnsio ar y stryd. Pawb yn aros tu fewn, wedi ei dychryn yn llwyr. Cerddodd Agnes ar hyd y stryd fawr nes bod hi'n cyrraedd pen arall y pentref. A wedyn, Daeth hi at y llwybr oedd yn ymestyn tuag at y clogwyni, a dechreuodd hi cerdded tuag at y môr. A wel, wrth iddi gerdded tuag at y môr, mi welodd hi'r môr yn ymddangos ar y gorwel, yn sgleinio'n las ac oedd hi'n gallu arogli halen y môr a chododd ei chalon hi er chwaith y ffaith bod hi ar fin gwynebu'r cawr. Ond wedyn, wedyn edrychodd Agnes a gwelodd hi bod rhywbeth enfawr yn ymddangos wrth ymyl y môr, rhywbeth mor fawr a mynydd, rhywbeth ofnadwy, bolster y cawr oedd yn eistedd ar y clogwyn gyda'i draed yn y môr a syllodd Agnes ar gorff bolster oedd e mor fawr oedd hi'n gwybod os oedd e'n ymestyn tuag ati hi, bydd dim siawns gyda hi, bys hi'n cael ei bwyta'n syth. Ond oedd hi'n gwybod. Oedd rhaid i rywun wneud rhywbeth am y cawr, felly sythodd ei hysgwyddau hi ac aeth yn ei blaen. A cherddodd hi reit lan at Bolster, a wedyn, gan fod Bolster yn edrych y ffordd arall, cododd ei llais hi a gweiddodd, Oi! A throdd Bolster ei ben, a gwelodd e. Hmm? Merch bitw bitw fach. A nid oedd Bolster erioed wedi gweld merch oedd wedi gweiddi 'oi' arno fe. Fel arfer, oedd pobl yn sgrechian a redeg i ffwrdd ohono fe wrth o nod iawn. A syllodd Bolster yn agosach at y ferch a wedyn... Dechreuodd e chwerthin. Chwerthin gymaint oedd y môr yn dechrau crynu. Nid oedd Agnes yn gwybod beth i'w wneud. Oedd ei chalon hi'n pwmpio'n galed iawn, oedd hi'n gallu teimlo'r ofn yn corsi drwyddo hi, ond oedd hi'n dal i hun yn gryf. A nath hi hefyd dechrau chwerthin. Ha ha ha ha ha! Huh? Dim clem dy bol sut beth oedd yn mynd mlaen, oedd pobl ddim fel arfer yn chwerthin ar ei ben. A syllo fe ar y ferch fach yma, yn andlos iawn. A gwelodd Bolster ei dwylo bach lyflu hi, ei thraed bach lyflu hi, ei gwyneb bach lyflu hi, a'i gwallt lyflu hi. A wedyn digwyddodd rhywbeth od iawn i Bolster y cawr. Nath ei galon fynd bwm, bwm, bwm. A nath bolster y cawr syrthio dros ben a'i glustiau mewn cariad gyda Agnes. Dwi'n dy garu di, meddai'r cawr. Nid oedd Agnes yn disgwyl hwn. Uh, Ond, er chwaith hynny, oedd rhaid iddi hi fyrfyfyrio, felly nath hi feddwl yn gyflym a dwedodd hi, Profa fe. Os wyt ti'n fy ngharu i, profa i fi. Faint wyt ti'n fy ngharu i? Ww! meddai Bolster, a nawr doedd e ddim yn gwybod beth i'w wneud, achos doedd e ddim rili yn deall cariad. Oedd e jyst yn gwybod bod e'n ei charu hi, a dechreuodd Bolster i bendroni, mm, oh, sut mae profi cariad? Os oes gyda chi syniad, beth am weid y syniad nawr? Sut gall y cawr brofi ei gariad i Agnes, y ferch fach yma? Yn anffodus, nid oedd Bolson yn gallu clywed eich syniadau chi, a dechreuodd e bendroni a cherdded o amgylch, a yn y diwedd gath e syniad, O, dwi'n gwybod, meddai Bolster. Fe gymera i'r garreg enfawr yma a'i thaflu hi allan i'r môr, a wedyn bydd ynys newydd mas fyna, a newn ni roi dy enw di ar yr ynys. Dyna yw cariad, nag yw e? Dyw hwnna ddim yn sôn am gariad i fi, medda Agnes. Dyw e ddim yn gweud rhamant, nag yw e? O, uh, o, um, o, o dwi'n gwybod, medda Bolster, fe gymerau afon. A gyda fy nwylo enfawr fyddai'n ail siapio'r tir o amgylch yr afon fel bod yr afon yn rhedeg heibio dy di di a fyddi di bob amser yn cael dŵr ffres yn y bore. Mae gen i tap yn fy sinc i, medde, medde Agnes. Dyw hwn ddim yn sôn am rannant, nag yw e? O oh, na, medde Boster, a nawr doedd e ddim yn gwybod beth i weid. Oedd ei galon mawr, cawrog yn pwmpio yn ei fron ac oedd e jyst eisiau sôn wrthi hi gymaint. Oedd e'n ei charu hi. A chamodd e nôl amlaen a chrafu ei ben enfawr. A gwyliodd Agnes ein camu, a roedd syniad yn ffurfio yn ei phen hi. Ac agorodd ei cheg, a dwedodd hi, Dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod beth allet ti wneud i brofi dy gariad di. Wyt ti'n gweld y twll enfawr na, yn y clogwyn? Dwi eisiau i ti lenwi'r twll na, lan i'r top, gyda dy waed dy hun. A phan mae dy waed di ar dop y twll, fyddai'n gwybod dy fod ti wir yn fy nghar i. Wel, gwelodd Bolster y twll yma yn y clogwy na. Meddyliodd e, oh, syniad gwych. Felly, aeth e i'r twll, cymerodd ei gyllell boced a thorodd cwt yn ei fraich. A dechreuodd y gwaed i redeg i lawr ei fraich i fewn i'r twll. A safodd Bolster yno gyda'i fraich yn ymestyn dros y twll, a meddyliodd, oedd e ddim yn mynd i gymryd lot o amser i lenwi'r twll, mi oedd e yn gawr. A dechreuodd y gwaed i redeg i fewn i'r twll. Diferyn ar ôl diferyn, a safodd Bolster yno am funudau, oriau, gweddill y diwrnod, Y noson nesaf, ond nid oedd y twll yn llenwi lan. Ond mi safodd e yno, gyda'i galon mawr yn pwmpio cariad am Agnes, a parhaodd i weidi i fewn i'r twll am ddiwrnod arall, diwrnod arall, diwrnod arall, nes bod ei ben yn wan, nes bod ei bengliniau fe'n crynu, Achos chi'n gweld, nid oedd bolster y cawr yn gwybod, ond mi oedd Agnes yn gwybod, bod y twll yn ymestyn yr holl ffordd drwy'r clogwyn ac allan yr ochr arall, a roedd gwaed y cawr yn golchi mas i fewn i'r môr ac yn cymysgu gyda halen y môr. a bu bolster y cawr yn sefyll yno, yn gwaedu i fewn i'r twll am ddiwrnodau maith, tan un diwrnod, caeodd ei lygaid a syrthiodd yn swp ac yn farw ar y llawr. A chyn i chi deimlo tristwch drosto fe, cofiwch, nid oedd bolster wedi bod yn garedig iawn, mi oedd e wedi bwyta lot fawr o bobl. Ac aeth Agnes yn ôl i'w fentre hi, a soniodd hi wrth ei phobl hi beth roedd hi wedi gwneud. A roedd y bobl mor hapus bod hi wedi cael gwared ar y cawr ar y perygl ofnadwy yma. Dyma nhw'n ail enwi eu pentre nhw. Sant Agnes. Ac os chi'n mynd i bentre Saint Agnes yng Nghernyw, ac os chi'n cerdded rhyw filltir i ffwrdd o'r pentre fyddwch chi'n gallu gweld bod y clogwyni dal i fod yn goch ac yn binc gyda gwaed bolster y cawr. A chofiwch chi hefyd, er chwaith, does dim cawr gyda ni ar hyn o bryd. Mae perygl gyda ni, a mae rhaid i ni gyd gweithio gyda'n gilydd i'w gwynebu hi. Mwynhewch gweddill y dydd, diolch am ddod i Philly Fest ar-lein. Hwyl fawr!